Khawlei ka channa leh lo thlir avangin ka lawm e. Tuntumah chuan bawng hnute atanga condensed milk leh fresh cream siam dan ka rawn entir dawn a ni. A hmasa berah chuan bawng hnute kan chhuang anga, tunah hian bawng hnute hi litre khat ka hmang dawn a. Tihian bawnghnute hi kan han chhuang sawp a, tichuan a khar lo awm hmasa apiang kha thian kan la zel dawn a ni, kan la chhuak zel dawn a ni. Tihian bawnghnute hi. Ehh, a nghak dai kher lovin ti hian a khar lo awm hmasa piang hi te an kan la nghal, kan la zel dawn a ni. Kan duh chuanin Bawng e nge kan han off hanga tlemin a khar kha a lo tam duh bik a, khatiang ah khan khatiang te pawh khan kan duh chuan kan ti thei thauh a. Tichuanin ti hianin Bawng te khar a awm theih chhung kha umm Bawng te kha kan chhuanga khar kha kan la chhuak zel dawn a ni. Tichuan hetiang zat hi kan hatle chhuak ta a, blender in hei hi kan nuai sawm dawn a ni. Kawi hlarh khawp in kan han nuai ang a. Hetah hian grinder te pawh kha a hman thei a, Duhthusam ah chuan grinder kha hmang ila a nge a inher kawi tha bik em em a. Tichuan kan hmuh ang hian hei tunah chuan a lo kawi tha tawh em em a, ti hian kan duh tawk tawh anga hman theih a lo di tawh a ni. Tunah hian cream kan han siam nghal ang a, butter kan han chawk kawi ang a, butter hi tunah hianin gram sawm nga vel ka hmang dawn a ni. Tihian butter hi uluk deuhin kan han chawk kawi hlarh ang a, tichuan aaa fridge ah kan dah leh dawn a ni. Tihian tunah chuan hei kan hmuh ang hian a lo nem tawh a, tihian minute sawm vel fridge ah kan dah leh dawn a ni. tihian fridge atangin kan han la chhuak leh ta a hei hi uluk deuhin kan chawkawi leh ang. Tichuan, icing sugar, chini dip, fian te khat leh a chanve kan telh ang a, hei hi chu kan duhthlum dan a zir khan kan telh dawn a ni. Tihian rual deuhin kan han chawk ang a. Tichuan a inchawh rual hunah hianin fresh cream kan siam kha kan telh dawn a ni. ti hian kan lo chawk rual tawh a tichuan kan cream siam kha kan telh ang a a chan ve vel tunah hian ka hmang dawn a ti hian uluk takin kan chawk dawn a ni kan duhthlum deuh chuan chini te pawha kan duh chuan kan telh bel leh thei a tichuan hei kan hmuh ang hian heti hian a lo chhuak ta a duhthusam ang thlapin a rawn chhuak ta a ni. A khawng tha em em a ti hian hman theihin kan lo peih ta a. Tichuan kan bawng hnu te chuan a khar kan lakna bang kha hei a lo tak tawh em em a. Tichuan hei hi condensed milk ah khan kan siam leh dawn a ni. hetah hian chini kan rawn tel aka chini hi fian hnih ka tela tichuan hei hi hnang hlarh khawpin kan chhuang dawn a ni tuna ka bel hman hi hei kan hmuh ang hian a khar kan lakna a nih vang khanin umm nge a nawi a khar nawi vel te kha a awm teuh a chuvang chuanin umm a bel hi kan thlak anga. Chuti lo chu kan thil siam tur kha a kawi hlarh thei lo vanga a nawi hianin a lo ti buai ve thei a, kha vang khan a bel hi kan thlak leh dawn a ni. Chuan hei tian a bel kan kan thlak ta a, hei hi tiang kan chawk char char ang a, a mawngah te khan a beh te kha a hlo awm a, kha vang khan kan chawk char char ang a ti hian a kawi hlarh thleng a hnang hlarh thleng khan kan chawk dawn a ni. Tichuan hei kan hmuh ang hian umm a lo hnang hlar tawh a ti hian kan duh tawk tawh dawn a ni. Heti hi a lo ni ta a ti hian kan hmuh ang hian hei a var zawk a hi fresh cream kan siam a kha a ni ta a. Tichuan a eng deuh zawk a hi condensed milk a kha a ni ta a ti hian hman thei in kan lo peih ta a ni. Aw lehkha ti zawng kha tun tum a, fresh cream leh condensed milk siam dan ka rawn entir theih chu a ni e, ka lawm e.